amantaa dhalootaa, amantaa islaamummaa, amantaa haqaa, amantaa dhugaa, amantaa dogoggorri tokkolleen keessa hin jirre sanitti deebi'ee jira. Baga gammanne, baga gammaddanii isiniin jechuu barbaanna. Gammachuu guddaan nu dhagahama. Baga gammanne, baga gammaddan. Obboleessi keenya akkuma ustaasni jedhan alhamdulillah kulli bani aadan khattaa wa khayru khattaa'iina attawaabuuna dogoggore attawbatu tajubbu maa qablaha jennaan gammanne

Eeybii teessan ta gaara geettu, ta malkaa geettu awwaaltanii lafa jalatti ta namaa qotaa ooltan Alhamdulillaah baga ammoo Islaamummaa Rabbi isinirratti hin buusini. Nuti yoonaa achillee warri Murti Guutoon gara keenna deebi'e jettanii ganamaa galgala hadraa gootan Intahatil qadiyyaan teessan. Yoonaa achi qabalee biraa soqadhaa malee nuti nama keenna nama Islaama ka gara keessan itti fiddan hirribatti hin qabnu.

karaarraa na maqse malee ani keessaan baane jedhee iyyuu ammaa bakka kiyya jalqabaatti shaadaa jedhe deebi'e jedhe alhamdulillah baga rabbiin si deebise alhamdulillah rabbiif galanni haa gahu. Dhimma kana wajjin wal qabatee dhaamsi gabaabaan warra miidiyaatiif dhaamuu barbaannu ka duraa Nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam hadiisa keessatti kiyye yassiruu walaa tu'assiruu bashiruu walaa tunaffiruu islaamummaa walirra laaffisaa walirratti hin jabeessinaa walin baqachiisinaa wal gammachiisaa jee namni arra wanni wal baqachiisuun arraataan wal baqachiisa gochaan wal baqachiisa, jechaan wal baqachiisa, akkaataanillee wal baqachiisa. Gaafii nama gaafatuu fi deebii deebisu keessattillee har'a keessaahuu miidiyaan humna guddoo ta'ee jira waa hundaafuu. Jechaafis humna guddaa, gochaafis humna guddaa, akkaataafillee humna guddaadha. Kanaaf wanni isiniin jennu ulamaa'iinis, du'aatniinis, warri amantaa Islaamaatiif xabaqaa taatan hundi jecha keessan eeggadhaa. Arrabni. lafee hin qabu malee lafee nama cabsa gocha keessan eeggadhaa akkaataa itti dubbattan namni waan dubbatu akkaataa itti dubbatu yeroo dubbatu maaliif akka dubbatu waa hundaa'u adda baafatee dubbachuu qaba arraanni kun nabiin alayhi salaatu wassalaam bakka fagoo nama geeysaa jedhan baharraa dhihan nama mucaachisa dhiharraa baan nama mucaachisa kanaaf islaamummaarraa dogoggoranii bahuun obboleessa keenya qofa irratti hin baane isa duraas seenaa keessa seenaa dubbisaa laalaa hedduu dabre. Fakkeenyaaf Abdillaa bin Abi Sarhi namni jaaniin gaafa makkarraa madiina godaanan cinquma madiinaa keessa jirtu rakkoolee takka takkarraa amantaa gallakkisee makka deebi'ee gaafa nabiin rabbi alayhi salaatu wassalaam makka cabsee fatii ogguu dhaqu Usmaan ibn Affaan manguddummaa harma wajjinuu gadi obboleeyyanii manguddummaa harka qabatee fidee islaamumma deebi'ee islaamummaan isaa tolee boodarra gaafa Usmaan khaliifaa rasuulaa ta'ee biyya bulchu Masri amiira Masrii ture. Abdallaa bin Abii Sarhii sun jechuudha. Murti guutoof illee san kajeellaa. Lammaffaa seenaa takka takka isinii kaafna. Ash'as ibn Qeeysi jedhanii namni tokko akka seenaa keessa jirutti gaafa nabiin alayhi salaatu wassalaam du'u du'a nabii irratti namni hedduun islaamummaa irraa deebi'e. Inninis hireen sun dogoggorri sun isa mudatee waan isa wal fakkaatee wajjin wal qabatee islaamummaa gadhiise. Nabiin akkamitti du'a jee nama hedduu islaamummaa gadhiise. Nabiin akkamitti du'a? Yaani nabi bar rabbii miti ergamaan rabbiiti ilma namaati gaafa inni du'u jechuudha. Booda lola Khaalid ibn al-Waliid keessatti islaamumma deebi'ee Islaamummaan isaa toltee fathii is qabsaawaa Islaamaa ta'ee fathiilee Islaamaa hedduu keessatti hirmaate. Kanaafuu wanni isiniin jennu arra bor obboleessi keenya murti guutoo Islaamummaan arra inni itti deebi'etu waan amma dura dalage hunda Rabbiin sababa kanaan dhiiseef. Hadiisa keessa wanni jiru Nabiin Rabbi alayhi salaatu wasalaam Sallallahu alayhi wasallam. Islaamummaan waan achiin duraa hunda ni jiisiti jee jii wanni jiganii hafti. Wanni takka illee keessatti hin jirtu akka guyyaa haati isaa isa deessee deebi'ee jira. Obboleessa keenya Rabbi sabaata haa kennuu fi isinillee sabaata Rabbi isiniif haa kennu. wanni isiniin jennu warra gammaddaniin baga gammaddan warri rifattanilleen akkuma rifattan sanitti islaamummaan tatti deebi'ani malee tarraa deebi'anii miti isiniin jenna galatoomaa assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.